Хәтерләсәгез, без монда килеп киткән идек. Ул вакытта чыннан да гамәле мәчетнең эшләнәсе эшләре хайран дип сөйләшкән идек. Әмма ләкин чыннан да альхамдулиллаһ, менә Аллаһның рәхмәте белән бүген без аның шушындый куанычлы, сөенечле мизгелләрендә басып торабыз. Әлбәттә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм белгәнебезчә шулай бит Мәдинә шәһәренә күчкәч тә беренче гамәле аның мәчет салу булды. Пәйгамбарыбыз саллаллаһу алейһи Мәдинәгә килгәч, ягъни ул Мәккәдән шулай бит аны шушы динсезләр чыгарып җибәргәч, Пәйгамбар саллаллаһу алейһи күңелен төшермәде. Аллаһның диненә карата ихласлыгын югалтмады. Һәм Мәдинә шәһәренә килгәч, шулай пәйгамбәребез иң беренче гамәл, әлбәттә, нәрсә эшләде? Мәчет салды. Чөнки без беләбез, мәчет ул безнең тәрбия үзәге дә, бердәмлек үзәге дә, бер-беребезгә булган хөрмәт һәм ихтирам тәрбияли торган хәерле урында. Һәм һичшиксез инде, әлбәттә, үзебезгә догачы булган балалар, оныклар, киләчәк тәрбияли торган нигездә. Шуңа күрә дә ген, әлбәттә, җир өстендә иң хәерле урыннарның берсе шулай бит ул Аллаһның йорты мәчет. Шуның өчен дә чыннан да менә шушы мәчетләргә килүебез, әйе, мәчетләрне хөрмәтләвебез, Чөнки Аллаһ Субхану тәгалә Коръәндә әйтә: "Иннама я'муру масаҗидаллаһи ман амана биллаһи вал яумил ахир". Ягъни Аллаһ Субхану тәгалә әйтә, менә кайбер вакытта кеше әйтергә мөмкин, шулай бит, мәчеткә кырыеннан үтеп йөри, керми дип шулай бит. Кайбер вакытта кеше әйтә, нинди матур мәчет, ничек матур итеп эшләнгән. Әйе, һәм инде кырыеннан үтә. Ләкин эченә никтер үтми. Аллаһ Субхаһу Тәгалә Коръәндә менә бу аяте белән әйтә, шулай дөреслектә ди, мәчеткә кем керә? Иннама я'муру масаҗидаллаһи ман амана биллаһи вал яумил ахир. Дөреслектә ди, Аллаһ Тәгаләнең мәчетләренә киләләр, керәләр, йөриләр. Аллаһны таныган һәм ахирәткә ышанган кешеләр ди. Чөнки Аллаһ Субхану Тәгаләнең мәчетенә керер өчен Аллаһның берлеген танырга яши. Инде шулай була күрсен. Инде Елыш авыл халкы өчен генә түгел, якын төбәкләргә, якын авыллар өчен дә бик матур мәчет булды. Киләләр, карыйлар, күрәләр. Инде әйтеп үттеләр, матурлык өчен генә түгел, буш була күрмәсен, азаннар яңгырап торсын. Авыл яши күрсен, дигән теләктә калам. Инде рәхмәтләрнең зурысы билгеле авыл халкына. Инде Әнәс абыйга бик зур рәхмәт, Рифнур әфәндегә бик зур рәхмәт. Инде мин теге ярым шаярып кына әйтәм, гадәттә кешеләрнең телефоннарын саклап калам аның авыл авылы белән. Әнәс юарышчысы дип саклаган идем мин аны, карыйм, нишләптер аңлашып бетми. Әнәс, елыш дип куйдым мин аны. Шуңа күрә шаяру гына инде асын. Инде күрмәгез. Бик тырышып йөрде, бик булдыклы егет. Аңа бик зур рәхмәт. Инде үзебезнең җитәкчеләргә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Мондый кечкенә генә авылларга да игътибарыбыз зур безнең. Менә юллы булды. Әле бүгенге көннән дә авыл халкы юллы булуына шатланып бетә алмый. Инде авылның яңарып китүенә юл сәбәпче булды дип әйтәсе килә инде минем. Үзебезнең районыбыз җитәкчелегенә, республика җитәкчелегенә бик зур рәхмәт. Инде мин дә үземнең грамоталарны тапшырып үтәм. Шушы мәчет сала башлагач, авылга һәрбер йортка чишмә суы керә башлады. Бу тоже Аллаһның бер нимәте, бер рәхмәте. Һәм менә э, тагын бер Аллаһның рәхмәте э, кибет, яңа кибет булды.
Шулай авыл үсә, зурая, Аллаһка шөкер, шулай була күрсен. Инде мин дә үземнең э, рәхмәт хатларын тапшырып үтәм. Инде рәхмәт хатыннан бигрәк Худайның рәхмәте булсын. Алар авырмасын, үзебезнең иганәчеләребез, Һәрбер кеше әз генә булса да, тырнак очы хәтле булса да өлешен керткән икән, аларның Аллаһ рәхмәте булсын, авырмасыннар, бәхетле булсыннар. Сезнең догаларыгызны, мөрәҗәгатьләрегезне юнәлтегез, мәчет җирендә дөнья турында сөйләшмәгез, әрләшмәгез, талашмагыз, чөнки мәчет, ул тынычлык урыны, бәрәкәт урыны, Аллаһның рәхмәте килә торган урын. Мин инде үзем э, бераз яратам инде шулай кайвакытта мөнәҗәтләр башкарырга гарәп телендә дә, э, татар телендә дә, ләкин күбрәк э, гарәп телендә яратам, чөнки аның да үзенең бер үзенчәлекләре, матур яклары бик күп. Гарәп теле бит ул Коръән теле барыбер.

Бик терәк булды миңа бу эштә. Киләчәктә дә аның белән бергә бергә иншаллах. Әле соңгы проект булмас. Кардәшләрчә рәхмәт сиңа Рифнур. Аллаһка рәхмәт яусын. Инде калган кардәшләрне әйтеп тормыйм, җәмәгать тегеп. Үпкәләмәгез, ну менә Рифнур әйтеп, әйтеп үтәсем килде. Миңа бик күп терәк булды, күп вопросларда җәмәгать күңел төшкән чаклар да булды. Ансыз булмый җәмәгать. Аллаһ йортын ул төзү җиңел түгел җәмәгать. Кесә тутырып акча белән утырсаң да әллә инде проблемалар килеп чыга. Шуңа күрә кемдер булыша Сыт килде, Аллаһ Тәгалә аңа насыйп итмәде җәмәгать. Аннары кем кайтты, кул ишеп эшләде, җәмәгать күңеле артылды. Валлахи җылыслар килде. Әнәс гафу ит, акчалата булышып булмый инде ди. 55 яшьлек кәмишек абыйлар кайтып эшләделәр. Уразада. Тәкбир. Аллаһу акбар. Тәкбир. Аллаһу акбар. Тәкбир. Аллаһу акбар. Әлхәмдүлилләһ. Шул абыйлар миңа әйтәләр, Әнәс Бакча бир булмый, гафу итегез. Миңа кыен җавап. Әлхамдулилла җәмәгать. Эшләделәр, киттеләр, миңа аннан шалтыратып рәхмәт әйттеләр. Әнәс диделәр, син безгә мөмкинлек бирделәр, диң Аллаһка якынларга диделәр. Җәмәгать бу агынган кеше өчен чыннан да зур эш, зур зур вакыйга булды. Монда һәр кеше тырышты. Авыл халкына гафу үтенәм, әгәр дә мин теге әзрәк кызулык та бар, әлхамдулилла. Теге бит мин үзем аңлаганны сез аңлап бетермисез. Ничек теге усерд усердны булырга кирәк бу эштә. Теге үземнең кызулык белән әгәр дә ашыктырган булсам, кайсы берегезне рәнҗеткән булсам, гафу итегез җәмәгать. Тик андый нәрсә булмаганdır дип ышанам мин. Шул әйтәсе килгән сүзләр алды да инде, булды да, шуңа күрә Аллаһка рәхмәт яусын барыгызга да. Иншаллах хәзер инде өйлә якынлашадыр инде. Рәхмәт, Әнәс.

Безләргә Аллаһ рәхмәте, сәламе, бәрәкәте булсын. Менә шундый күркәм Рамазан гаете бәйрәмнәрендә, Зөлхиҗҗә айларында шундый күркәм бәйрәмгә җыелдык. Инде Алла Тәгалә шушы бәйрәмнәребезне изге бәйрәмнәребезне кабуллардан кылсын шушында җыелуларыбызны. Инде шушы мәчеткә керткән һәркем нинди өлешен керткән, бәлки кемдер таш алып куйган, кемдер нәрсә эшләгән, Кешеннән килгән. Кемдер дога кылган, без белмибез. Бәлки бер кешенең кылган догасы белән төзелгәндер мәчет. Аны да без белмибез. Ул кеше дога кылмаса, бәлки менә нәсәбәндә тотылмаган да булыр, шундый кеше дә булган булырга мөмкин, без белмибез. Барча кем нинди ярдәм иткән, дога кылган, шулар барчасына да рәхмәте булсын. Инде менә шундый бер күркәм

Минем бабамның бабасын аягына богаулар киертеп, сукыр килеш Себергә сөрәләр. Менә шушы михнәтләр аша кичеп, безнең егерменче гасыр башында, ниһаять, ислам дигән якты нур астында безнең авылыбыз яши башлый. Бу беренче генә мәчет түгел, беренче мәчет 1866 нчы елына алынган була, аның буралары инде алынган була сатып икшермәдән, ләкин ул вакытта авылны бастыралар, атлы казаклар килеп, Казаннан вице-губернатор үзе килеп шушында Камчы белән казаклар безнең халыкны кыйныйлар һәм аларны кире христиан диненә күндерәләр. Әлбәттә, халык моның белән моның белән килешми, һәрвакытта үзенең динен тота. Идән асларына төшеп, сәхәр ашый, авыз ача, уразасын тота. Авылда полицейский күзәтүе булдырыла. Безнең авыл күргән җәбер-золымны, мөгаен, бер генә башка тирә авылларда күргәне юктыр. Менә бүген без бик бәхетле мизгелләр кичерәбез. Әкият, әкият просто әкият. Бер егет килә дә Елышка, менә шушында кибет ачырга дип килә дә, иске мәчет бинасын күрә дә, бу мәчет, нишләп бу мәчет болай, моның михраб урыны да булган, бу авылда мәчет булырга тиеш бит дип, менә шушы изге гамәлгә тотына. Аңа үзенең яңадан шушы ислам юлындагы иптәшләре кушыла, тарафдарлары кушыла. Һәм әкрен генә безнең авыл халкы, ышаныр-ышанмас кына, безнең авыл халкы да килеп кушыла. Шулай булды бит инде. Башта бит инде көтмәдек бу әкият була торган хәл түгел дип әйттек бит инде. Һәм менә Ходайның рәхмәте белән, безнең ата-бабаларыбызның кан, яшь түгеп кылган догалары кабул булып, без бүген яңа мәчетне ачу тантанасына җыелдык. Гомерле булсын бу мәчет, безнең авылыбыз гомерле булсын. Менә шушы Әнәс дигән җегеткә, аның тирәсендәге шушы изге күңелле әфәнделәргә, без аларның исемнәрен дә белмибез, кемнәр килде, кемнәр эшләде. Һәм гомумән авыл халкына, менә барыгызга, кем иганәчелек иткән кешеләргә, барыгызга-барыгызга Ходайның зур олы рәхмәтләре яусын ярабби бер Ходаем! Алга таба да безгә шушы мәчеттән таралган иман нурына балкып, шул нур астында Аллаһы Тәгалә безгә якынаеп яшәргә язсын, гыйбадәтләр кылып яшәргә язсын!
Иллаллаһ мә ләнә раббун сива лә иләһ.

Күрәбез, мәчетебез ничек килеп чыкты, матур, күркәм, заманча. Әлбәттә инде бу шушы кечкенә генә дип әйтәсе килә, 30 хуҗалыгы булган, шәхси хуҗалыгы булган Юлыш авылы өчен бик зур тырышлык, э, бик күп кенә финанс чыгымнар да кирәк. Шунлыктан инде барыгызга да менә шушы бердәм булып, шушы мәчетне булдырып чыкканыгыз өчен сезгә, э, сезгә район халкы исеменнән зур рәхмәтебезне белдерәбез. Сезнең алдыгызда баш иябез. Аеруча рәхмәтләрне әйтәсе килә инде. Бер дә ул мәчет төзегәндә иганәчеләрсез башка булмый. Шуңа күрә шушы аеруча рәхмәтләрне әйтәсе килә безнең иганәчеләребезгә. Инде алдагы көннәрдә дә менә аларның изге эшләре үзләренә күпләтә, үзләренең гаиләләренә, якыннарына сабырлык белән, тынычлык белән әйләнеп кайтсын иде. Безнең безнең менә шушы чираттагы мәчетне ачып, безнең бүгенге көндә районда 58 мәчет булды. Алдагы көннәрдә дә менә районда ике мәчет, беренчесе Соба үзәгендә нигез салынды. Икенчесе ул Өтернәс авылында шулай ук нигез салынып килә. Алдагы көннәрдә дә менә безнең э, районда төгәл 60 санлы безнең мәчетебез булачак. Районыбыз шушы 60 санлы мәчетебез белән э, көн күрәчәк. Инде бу ахыргысы гына булмасын иде. Алдагы көннәрдә дә безнең мәчетләр гел тезелеп кенә торсын. Чөнки минем әйтәсе килә, менә бу мәчетләр булган вакытта инде ул үзебезнең республикабыз, үзебезнең районыбыз э, бердәм булачак, көчле булачак, үзебезнең инде татар э, халкы, татар милләте үзенең милләт булып сакланып калачак, гореф гадәтләрен саклап калачакбыз, үзебезнең туган телебезне саклап калачакбыз. Шуңа күрә бөтен өметебез безнең э, менә шушы матур гына үзебезнең биналарыбызда, мәчетләрдә. Чөнки инде шушы Дин булганда гына ул һәрвакытта тәртип була, һәрвакытта чисталык була. Инде без менә шушы татар халкы, татар милләте шушы тәртип булганда гына, чисталыкта гына яшәргә тиеш дигән без фикердә калып киләбез. Э, без дә әйтәсе килә, буш кул белән килмәдек, үзебезнең рәхмәтләрне әйтәсе килә. Инде менә шушы мәчетебезгә үзебезнең шамаилне бүләк итеп китәбез. Сезнең хәзрәтебез чыгып алса, бар, мондамы? Монда булмаса, сез тапшырасыз. Һәм инде район башлыгы исеменнән рәхмәт сүзләрен әйтеп китәбез. Югары махсус технологияләр инженерлык үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте инженер тикшерүчесе Әнәс Хидиятуллинга, хөрмәтле Әнәс Сәетгәрәй улы, Елыш авылы мәчетен төзүдә куйган шәхси хезмәтегез өчен ихлас рәхмәтемне белдерәм. Сез бу эштә төп башлап йөрүчеләрнең берсе булып, Үзегезне оста оештыручы итеп, үсеп килүче яшь буында гореф-гадәтләребезгә, динебезгә хөрмәт хисләре тәрбияләүдә лаеклы үрнәк итеп күрсәттегез. Сезгә алга таба да эшегездә зур уңышлар! Узган мөнәҗәтләрнең берсе. Мөнәҗәт нәрсә икәнен беләсезме? Тыңлап узыгыз, Муса пәйгамбәргә багышланган мөнәҗәт әнә.
Бисмиллаһ рахманир рахим. Әгузу биллаһи минәш шәйтанир разим.

Разый булса, сиңа җәннәт булыр, Муса, намазларың кабул булса. Рәхмәт.
Бу безнең Татарстаныбызның сөекле шундый сәнгать әхеле Илфак Әгъләмов. Мөхтәрәм җәмәгать, кул чабу мөһим түгел, иң мөһиме, машалла дип әйтегез, субханалла ярыймы? Менә шундый әдәп әхлагы бар. И фак тагын бер мөнәҗәт әйтә алмассыз микән, рәхмәт. Бисмиллахи дип башлыймын, тыңлар булсаң нәҗәтне, Мөхәммәд өммәте өчен яраткан сиг җәннәтне.

мөдире профессор Илдус Котбус улы Заһидуллинга бирәм.
Хөрмәтле юлдашлар, исәнмесез. Сезне шушындый олы вакыйга бу тантанага чын күңелдән котлыйм. Татарстан дәүләт архивында эшләгәндә Юлыш авылының 19 нчы гасыр, 20 нчы гасыр документларын караганда Бу авылның батырлыгына сокланып, шаккатып укыган идем. Һәм бу авылның тарихы турында романнар да язырга мөмкин, кинолар төшерергә мөмкин, чөнки ул маҗаралы, гыйбрәтле һәм иң мөһиме җиңүле тарих. Шул ук полициянең, казакларның, миссионерларның, Ильмийскиның каршы торуын җиңеп, алар көчле рух белән Үзләренең дин иреген яклаганнар, ә революциягә кадәр дин, ислам динен тараткан өчен, анда ун ел һәм артыгракка сөргенгә сөрә торган булганнар кешеләрне, шуннан да курыкмыйча, менә 1960 елда Миңлебай исемле мулла гыйбадәт йорты ачып, азан укып башлаган эш, ул үзе 68 елда Мамалаш түрбәсендә үлеп китә. Аның хатыны Яңадан ислам диненә кайтып башлаган эш 1907 елда ның көзендә яңа мәчет төзү белән тәмамлана. Һәм әйтергә кирәк, аның гыйбрәте шуннан гыйбарәт. Монда бит 69 елда авылга керү янында 300 кеше сыя торган Архангел чиркәве төзелә. Аңарчы ачып куялар Изегури мәктәбен, анда балаларны укыту өчен 4 ел укыталар. Һәм инде көрәш бара, яшерен Татар мәктәпләре җиңеп чыгамы или шушы миссияләр мәктәбе дип. Аннан соң инде шул мәктәп янына тулай торак төзеп куеп, анда бөтен тирә-яктагы керәшен авылларыннан ятим балаларның кызларын укыта башлыйлар. Елыш хатыннары укытучыны кыйнап карыйлар. Ләкин революция булганча кадәр һәм шушы дәүләт хисабына тотыла торган Малайлар һәм кызлар укый торган ятимнәр мәктәбе дә эшләп килә, чиркәү дә эшләп килә, җиденче елдан соң мәчет тә эшләп килә. Керәшен халкы, шул исәптән елышлылар да, алар Уфа һәм Сарас төбәкләренә барып, кышларын тегү теккәннәр. Һәм менә Ибраһим исемле егет, 80 80-84 нче елларда Мөслим районының Тайгөлдә авылына барып, анда мәдрәсә укып кайтканда, 85 нче елдан башлап, яшерен мулла булып, курыкмыйча гыйбадәтләрне башкара башлаган һәм шулай яшәгәннәр. 70 нче еллар алар инде тулысынча яшерен рәвештә Исламга кире кайтканнар һәм менә бишенче елда революция булганнан соң алар полиция язып бөтен авыллар белән диярлек исламга чыкканнар һәм алтмыш елда Ибраһим Мөхәммәтов Уфага барып имтихан биреп имамлык дәрәҗәсе һәм мөгаллим булырга шәһадәтнамә алган. Менә аның шул шәһадәтнамәсе копиясен Ризатдин Фәхретдин, Гыйниятулла Капкаев һәм Мәмлиев казыда хокуклар кагазен мин сезгә монда алып кайттым. Һәм алар ул шул ел 67 елда имтихан биргән рус теле буенча менә аны рус телен биргәндәге документ янындагы фотосурәтен дә алып кайттым. Бу 64 елгы егет Ул вакытта инде абзый алты бала әтисе булган. Әле алып кайттым, шулай ук җиденче елда булган гаилә әгъзалары турында да мәгълүматлы. Аның гаиләсендә беренче хатыны Биби Гайшә үлгәннән соң, икенче хатыны Мөхәддисә 30 яшьтә булган, аның уллары, аларның уллары Сагырҗан 7 яшьтә, Шахи Мәхсүм 12 яшьтә, Гали Әхмәт 3 яшьтә, Әминә, кызлары ундүрт яшьтә, Хәния, унбер яшьтә, Мәхисәрвәр, дүрт яшьтә булган. Бәлки шушы кешеләрнең гыйлемендә дә серләр дә бардыр. Ул имтиханны биргән имамлыкка җомга намазын уку өчен хатип исеме кирәк булган. Шуңа күрә алар сөйләшеп, Бәрәйле Ельник авылыннан чакырганнар тагын бер мулла, имам хатип. Аның исеме инде Мөхәммәд Фатих Мөхәммәтгатин, менә аның да фотографиясен һәм аның да хәләтенә кайттым. Аның фотографиясендә ул сезгә менә шушы ул үткән елларны хәтерәт хәтергә төшергән һәм инде биредә исламны алга җибәргән руханилар булып истә калсыннар. Менә бүгенге бу мәчет минем өчен ул шушы җәберләнгән Кешеләрнең, бу мөкатдәс иҗат ятучыларның белән бу мине тоташтыручы бер бина булып күз алдына килә. Һәм мондагы иман нуры һәм аларның рухы бүгенге монда торучыларга, балаларына күчсен. Тагын бер кат сезне бәйрәмгә котлыйм.
Мәтлеген насыйп әйләсәң иде. Һәммә афәтләрдән, кайгылардан, хәсрәтләрдән гаиләләребезне, якыннарыбызны, балаларыбызны, оныкларны сәламәт кылсаң иде, я Раббым Алла. Инде фанилыктан бакыйлыкка үткән, догаларыбызны өмет иткән әти-әниләребезне

Алган бабайларыбыз, әбиләребез, апаларыбыз, абыйларыбыз, энеләребез, сеңелләребез, йөрәк җимеш балаларыбыз, оныкларыбыз, һәммә халык Аллаһ йортында тәрбия ала икән. Гыйбадәттә, гамәлдә, намазда, гыйбадәттә Аллаһ тәбәрәкә ва тәгаләнең илчесе саллаллаһу алейһи ва саллям аларны мәчетләрнең терәге диеп Дивары диеп, әһәмиятле инде урыны диеп телгә алды. Һәм Аллаһның фәрештәләре алар белән бергә булырлар, ди, утырырлар, ди. Әгәр дә Аллаһ йортына йөрегән бер Аллаһның бәндәсе югалып торса, аларны югалтырлар икән. Әгәр дә авырап китсә икән, барып хәлен белерләр икән. Әгәр дә нинди булса да хаҗәттә булса, хаҗәтләрендә ярдәмнәрен кылырлар икән, ди. Җир йөзендә иң хәерле булган урын Аллаһ йорты, мәчет булып тора. Сахби әҗмәин. Я Раббым Аллаһ, үзеңә мактаулар, хәмдәләр вә сәнәләр булса иде. Сөекле пәйгамбәребез Расулебез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи вә сәлләмгә, аның гаиләсенә, сахаби кирам дусларына салават вә сәлам, хәер догаларыбыз дәвамлы булса иде. Шундый шәрәфәтле, хәер-сәгадәт булган тәшрик көннәребез Изге булган көннәр, ошбу Йа Раббым Аллам гыйбадәтләребез, чалган корбаннарыбыз, укыган намазларыбыз, сәҗдәләребез Рәхмәтең илә кабул булса иде. Ошбу олуг булган тантана, ошбу изге бәйрәм көннәренә туры килгән олуг булган Йа Раббым Аллам мәхәббәт булган Аллаһ йортының ачылышы бәрәкәтле булса иде. Ошбу Йа Раббиалам